Hä jigim amanmy aman sagmy gowmy ýagdaýlaryňyz. Hudaýa şükür Hudaýa şükür. Hudaýa şükür diýen bolup bara gowluga ýok hem men eşitdim hemmesini. Gowluga ýok aý ýaman gaharym elleý düýn ejem jaň etdi. Ejem aýdýar bu jigiňe azk haýkyş et diýýär bu näme soňky döwür ikisini ýaman agzala gyrda tut gyýkda wak E düýn gapy deşildiyse asyl kellede süsüňkän diýsem eliň şeý eden ekeni. Haw. Ýok, Men o, o, haw, haw, haw, gerek kän haw. Düşünşeris. Düşünseňok haw. Men aýdýan eje diýýän, men haýran galýan. Bilen toý edende ýaňy bir üç aý boldy. Bolýa biziňki ýaly on ýyldan geçen bolsa, onda men düşünjek. Bir orslar dagy medow mes diýýä bir hezil edip ýaýnap ýörmeli wagtyňyz gyrda tut. Näme bolýa men düşünemok haw. Aý sen näme et diýsene mikrofony ber gelne. Men jigim hany sen bir özüň aýt maňa edil öz doganyň aýdan ýaly. Men wara onuň arasyny ertek gün gep gürrüň bolmasyn. Näme düşünişmezlik boldy wen aýt jigim. Agasy. Hawa. Ine şu iniňiz bara. Aglamagyn aýdyberji. Maňa agzyňy ýum diýýä. Äý sen agzyňy ýumyp dursana bolýamy agzyňy ýumyp dur. Waý bu äý. Haý belaň körügi sende ekena-ow. Şoda, şoda. Agzyňy ýumup dur. Bolýa, aý, bäri süýş ow. Seň kelläň nirde-ow? Tohumyňa çekmänsiň sen. Biziň arymyzda heý aýalyna agzyňy ýum diýen barmy? Aýal maşgalada bir agzyňy ýum diýilermi-ow? Aýal maşgala dünýä indirlende gürlemek üçin ýaradylan. A diňlemejek bolsaň onda diňlejegi tapar-da ol. Agzyňy ýum diýip, nirden tapdyň ony ýaly zady? Ana, jaň gelýär. Garaş-a bir mun. Heý, sen-ä bar-a meni aý. Alýo. How mähribanym. Wah, jany ezizim, saňa döneýin. Waý, boldy gara gözüm, häzir gön bäş minutdan barýan. Waý, sen-ä ýola çykyp taks. Şşşt. Taksi tutduryp bormy, özüm baryp alyp giderin häzir. Boldy, mähribanym, boldy, barýan häzir, indi jaň edip oturma, bolýar. Hawa, nämede galdyk? Näme, agzyňy ýum. Agzyňy ýum diýmeli däl, how. Bolýar, bolýar. Bolmaz-a, agzyňy ýum diýip, bir hä, hüň diýmek kynmy, aýal maşgala? Men saňa öwredeýin, öýe bardyňmy, şu gapyny açaňdan bir hoş söz tapyp bolýarmy, bir, bir haýwana deňäp bolar-a bir. Sygyr. Tapsa, äý! Sygyr ol on ýyldan soň. Alaka! Äý, sen-ä bar, özüň alaka, pisijigim diý! Bar, pisijigim. Otur, muň pisijigim diý! Ne edersiň, aýal maşgaladyr-da! Aýalyň akly gulagynda diýipdir. Daşyňdan pyrlan iýip, myrlar ýörür. Häzir garaş, öldürdeý bulam bar-a! Alýo! How! Aý, barýan diýdim-ä ýöne basaýýaň-laý! Eder işiň ýok öýden senem! Agzyňy ýum agzyňy ýum beý muny agzyňy ýum How bol barýan diýdim bararyn bir kän aýtma näme daganlyk sygyr sygyr diý he he nime sygyr diýme ha it senem bana bir ha haýwan diýdiň haýwan haýwan normal haýwan diýler maýala guşjagazym diý guşjagazym aha senow seň agzyň ala bolsa ejem kakama da kyn düýp goşa siz a biz nädip barmaly onsoň Bolmaz-a bir azjyk eý, dur-how häzir bir mun. Alýo! Haýwan! Öldürdiň-a ýöne jaň edip! Bar taksy duzagy tutýan bolsaň! Gürleme gürleň agzyňy ýum! Gözüň sen ýagynyň aýrylan iki gün bolana! Äý, telefon bat sen ýeriň döwýän häzir barsam! Hoy, sagyr diý tälim, ýürege düşdüň. Be! Düşündiňmi senem-ow, öldürdiň-aý. Hawa. Eliňi ýypyslän ol, agyr kelgem döwýän häzir. Näme bir ugrun tap bolanokmy agys? Biz nädip gapyňdan garal-ow, tarelka gaýyp dursa öýde. Guş, gyrgy, gotan. Guşum diý, mährim diý. Alýo! Eşek diý tälim, öldürdiň sen meni.

Orazjan. Näme? Ezizim. Näme? Şu maňa bara agzyňy ýum diýsene. Şu agzyňy ýumup dur bolýamy? Agzyňy ýumup dur. Ýör. Alýo. Aý atam sag bolaý. Aý daş etdiň-eý gujaklaşyp gitdiler-ä olar. Aý edil aýalym bolýaň-eý senem-eý ýaman beteý. Boldy saňa-da kömek gerek bolsa guk diýäýin bolýamy? Aý şeýtmeli-ä şeý barasynda akyl sapak geçmeli-ä ýaşlara. Ber, agzybirde çagalar. Hä berekella.